Jesus is the answer for the world today. Above you. Zviratidzo zviri kuitwa nen'anga hazvina meseji. Teererai instruction yamuri kupiwa naMwari. Imba neimba ngaive negwai.

padzokazve inzwi rekuti roast the meat with the fire kureva kuti gwai ramuchadya rinofanira kunge raita zvekurostiwa nemoto zvekugochiwa ndobva rati ndapota musaita zvekubhoilisa munogona kuda kuita mutoo bhozi kuti ibve rinogona kuibva nemutoo yakasiyana siyana asi gwai ramaa kuzodya rinofanira kumeka shuwa kuti raita zvekupiswa nomoto his head with his legs and with the pertinence thereof and you shall let nothing of it remain until the morning

Pasi over iyi Mwari vachititira zvakanaka. Inyaya yakareba kukada kuiparidza nezvayo asi ndawana nguva diki diki yekuti ndishumire kuhama dzangu pano pana first ndichiparidza pamusoro pegwai iri riri pana exodus chapter 12 ndimwari wataura namozisi naAroni achiti chitaura kucongregation kuvana vesangano vari muIjipita kuvana vaIsraeri kuvaHebheru vari muIjipita kuti pane instruction yaakutaurwa naMwari kwamuri handichatauri zvekuti mwedzi wamuri kuzopinda uyu uchanzi mwedzi wakati newakati asi ndiri kuda kumhanya straight painstruction iri kutanga yekuti musha nemusha ngautsvake gwai musha nemusha ngautsvake gwai pane zviri kuitwa namwari saka mashoko ari kufanira kuzoparidzwa namozisi akaunganidza vana vaisraeri wobva wodanidzira woti inzwai mose imi ungano yaisraeri mwari wanditaurira ane chiitiko Chaari kuda kuti aite zviri kuda kuitwa naMwari ndezvizvi. Teererai instruction yamuri kupiwa naMwari. Imba neimba ngaive negwai, ndobva ratsanangurwa gwai iri rikanzi your land shall be without blemish. Zvichida munogona kutsvaga makwai akawandaka, asi panogona kuita makwai anochipomerwa saka musha nemusha painstruction iyi unofanira kutsvaga gwai gwai rinotsvagwa rinofanira kunge risina chipomerwa risina charingapomerwa pariri saka zvatova pachena kuti panogona kuita makwai akawanda asi instruction yamwari kucongregation yaisraeri ndeyekuti patsvagwe gwai rimwe chete pamusha wega wega asi gwai iroro ringe risina charingapomerwa mukawana gwai rine chipomerwa nyaya yacho namairasha maburana namdhara rinofanira kuva nevachavheta Muriongorora risiri kunuka mahusiku rinofanira kuketwa masikati rovhetewa roonekwa kuti gwai iri harina chipomerwa harina mhosva kana maona zvadaro mouraya gwai iroro risina chipomerwa imimi ndimi muchaita zvekuriuraya Gwai mukuurawa kwaro rinofanira kubudisa ropa. Kana gwai rabudisa ropa, torai ropa adikani munozora pamagoni. Mazora pamagoni tichaona mutumbi wegwai uchisara, asi gwai rabuda ropa. I-instruction yabva kuna Mwari iri kuitwa. naIsraeri. Israeri inofanira kunzwa instruction yegwai riri kutaurwa naMwari and zviri kutaurwa namwari achiudza mozisi mozisi ozvisvitsa kuvaebheru and nzvimbo yazviri kuitikira inzvimbo inonzi ijipiti saka ichapter 12 yaexodus chapter 12 exodus zvinoreva kuti kubuda

Pana Exodus chapter 3 achinzi ndakutuma ndiri kuda kuti unondanzwa kuchema kwavana vangu ndarangarira sungano yandakaita nawo naabhurahama saka ndiri kuda kuti uende kuijipita kwawakatiza kuya unoti vana ava ngavaregedzwe iwewe Enda unofesana naFarao womutaurira kuti zvanzi naIshe, let my people go. Saka kuti zvese zviitike, Mozisi anofanira kutoita zvokufamba achinopinda muIjipita. onotaura necongregation kuti pane chikamu chaakuda kutevera regedzai tinotaura nafarao wakuregedzei saka mozisi wakasvika nemashiripiti akasiyana siyana tinoziva nyaya dzenyoka mwari achimutuma aitoziva kuti kuijipita uku kwaari kuenda kune madhara Pane zvitsinga zvenyoka zviri serious zviri kuIjipita. Saka iwowo unotofanira kutomeka shuwa kuti pauri kuenda kuIjipita wotonoshandisawo mashiripiti. Saka anonokanda nyoka yake, nyanga dzonokandawo matsvimbo, anokanda tsvimbo yake pasi yoshanduka kuita nyoka. Nyanga dzoti tozvigona, asi toona tsvimbo dzen'anga dzichinetswa nenyoka yaMozisi nedzimwe nyaya. Kuitika maproblems akawanda anoitika kuIjipita. Mozisi aine vhangeri rimwe chete pazviratidzo zvese zvaari kuita muIjipita. Chiratidzo ari kuita but chiratidzo chake chine meseji. N'anga dziri kuita zviratidzo muIjipita, n'anga dzemuIjipita but zviri fani ndezvekuti zviratidzo zviri kuitwa nen'anga hazvina meseji but chiratidzo chikaitwa namozisi chine meseji meseji yachinayo ndeyekuti let my people go regedza vanhu vangu vaende kunenge kuva kunaya vhesi number 5 inoti Your lamb shall be without blemish. A male of the first year, you shall take it out from the sheep or from the goats. Saka zviri kubuda pachena kuti gwai rinofanira kunge risina chipomerwa sezviri kutaurwa pano nevhesi number 5 yaExodus chapter 12. asi tanga tichitaura pachena kuti muijipita munoitwa zviratidzo zvakawanda mozisi achitaura nafarao achiti regedza vanhu vangu vabude farao aimboita sekuta sekuti ashanduka achinja oti amangwana vanenge vabuda Zvonzi Mwari waibva anoomesa mwoyo waFarao, Farao ochinja futi achinzi waomeswa mwoyo naMwari. Mwari ari kuomesa mwoyo waFarao. Ndiye Mwari zvakare atuma Mozisi kuti anoti, Farao, regedza vanhu vangu. Ko hindava Mwari achiomesa mwoyo waFarao? pakuregedza vanhu vachiona izvo zviri zvizvo zviri kudiwa namwari zvekusvika palevho yekuti panoita dambudziko rematatya panoitika dambudziko renhunzi panoitika zvinhu zvakawanda zvinoitika asi farao achingonzi wakaomeswa mwoyo namwari farao wakaomeswa mwoyo namwari zvekusvika palevho yekuti mwari vakatoita kutoti atotevera vana vaIsraeri vatombobuda. Why Mwari vairamba vachiomesa moyo waFarao ivo vaine pfungwa yekuti Israeri ibude? Nyaya ingoripo ndeyekuti kubuda kwaIsraeri kubva pakudanwa kwese kunoitwa nana Abrahama Mwari Ane vhangeri raaiparidza akatendera Farao kuregedza vana vaIsraeri nekuda kwedambudziko rematatya. Vanhu vachaona fanika dambudziko rematatya rine pawa yekuita kuti vana vakasungwa varegedzwe. Saka aifanira kupuruvha kuti zvese Mamiracles ese achaitwa naMozisi aizotadza kuti vanhu vabude muIjipita nekuti Ijipita chaiyo chaiyo haisi Ijipita iyi yepanyama yatinoziva asi Mwari kana aine zvinhu zvaari kuda kuparidza waitotendera kutoti patoita ijipita yepanyama iye achiparidza ijipita yomweya mwari wakatendera kuti pava naisraeri yepanyama iye achiparidza israeri yomweya mwari akatendera kuti pave nafarao wepanyama fizikali but achiparidza farao chaiyo chaiyo farao womweya nokuti farao womweya ndiye anonzi satani ijipita yomweya ndonyika yatigere the world system ine ari kurula ari ikoko yekuti kune vanofanira kubuda muijipita Havatoparidzirwa ivhangeri rekuti Mwari ane kwaari kuda kuenda nemi. Budai muIjipita mamuri muende kunyika yechipikirwa. Nyika yechipikirwa iri chechi yake. Saka sofa tichiparidza haisiri jeni iri fizikawo. yekubva kuijipita yepanyama muchienda kukenani iri physical yava jeni yepamweya yekuti as long as you are outside jesus christ it means you are still in egypt as long as usiri muna jesu uri pasi peumambo hwafarao Farao ane system yake. Farao ane rafu dzake dzaainadzo. Farao ane kubata kwake kwaanoita. Hakuna joyi kuna Farao, kune kuchema kwega kwega. Asi Mwari kana ada kuti vanhu vachibva mukuchema vaende mumufaro, anofanira kutuma Mozisi otanga apinda futi muIjipita. Saka Mozisi watakatumirwa ndiJesu Kristu akauya panyika pano, vanhu vashungurudzika, vanhu vatambudzwa musystem yasatani. Jesu akaoparita ari panyika, akaparidza, atanga kuparidza aine 30 years, akaparidza kwemakore anosvika matatu, akarovererwa pamuchinjikwa, akafa, ropa rikadeuka, zvakaitika zvikaita. saka tinofanira kuona mozisi achiita zvokupinda muijipita kana mozisi apinda muijipita haangotangi nekubudisa vana vaisraeri farao achingotanga nekubvuma tinofanira kuona mozisi achiita mamirakuzi farao achivhunduka nemamirakuzi Saka Jesu paakauya panyika wakauyawo achiita zviratidzo, mapofu achitanga kuona, vakasungwa vachitanga kusunungurwa, vane madhimoni achidzingwa achienda, vane zvakawanda, vane zvirwere, vanhu vachidzingwa zvirwere, vanhu vachiwanzirwa zvingwa, Mamiracles aitwa naJesu. Jesu aita mamiracles. Haana kuita mamiracles akati ndapedza ndakuenda. Which means mamiracles akaitwa naJesu haana kuita kuti vana vaIsraeri vabude mubondage yaFarao. Kuti Satani achiresponda kuti handavakundikana kana vapora kudai ndaakuregedza. Hakuna kanganwiro, hakuna kuregererwa. kana pasina kudeuka kweropa saka kunyange mamiracles akaitwa kana tisina kuzoona gwai richibayiwa ropa richideuka ropa richideuka hapana transformation yekubva kuijipita tichienda kucanani kuti tibve kuijipita tichienda kukenani tinofanira kutanga taona farao achiresista mamiracles achiresista kuchinja kwemvura ichiita ropa achiresista dambudziko ramatasha tozoona farao wazobvuma Pataurwa vhangeri riri pana Exodus chapter 12 iri kunzi chinzwai imi vana vaIsraeri, mumwe nomumwe imba yake ngaatore gwai. Gwai raanofanira kutora harisi rese rese, rinofanira kunge risina chipomerwa. Saka tinofanira kuzoona period yeselection inoitwa pamakwai. vanhu vachitsvaga gwai risina chipomerwa gwai risina chipomerwa i1 rinonongedzwa najohn the baptist richinzi behold the lamp of god that takes away the sin of this world jesu ndiye gwai ramwari risina chipomerwa takariona richiexamainwa napirato Pirato achiti ndashaiwa mhosva pamurume uyu. Nyamba kuti Pirato achiti ndashaiwa mhosva pamurume uyu. Pirato aito exposa Jesu kuti ndiye chaiye chaiye ari kudikanwa. Nekuti tikangoona mhosva pana Jesu, gwai rachona ratova nechipomerwa. Saka tinofanira kuzoona richitarisiwa, richizoonekwa kuti gwai iri harina mhosva. Saka gwai rachona ndiJesu Kristu. Saka itori mharidzo iri kutaurwa naMozisi achitaura kuvana vaIsraeri kuti sarudzai gwai risina chipomerwa. Mukangoona raita chipomerwa harisi gwai riri kufanira kufa. Saka ini ndiri panapa nditoriwo nezvipomerwa zvakawanda, handisiri ini gwai. Pasta harisi gwai nekuti ane nyaya dzake. Munhu wese akanga aine nyaya dzake Jesu asati auya, nekuti shoko raMwari Romans chapter 5 kutangira pavhesi number 12 inobudisa pachena kutadzirwa kwakaitwa vanhu naAdhamu. As long as wakaberekwa outside the garden of Eden, wakaita uri mutadzi kwete nezvawakaita, asi uri mutadzi nekuda kwezvawakaitirwa. nekuti Adamu wakatadza on your behalf ndokubva munhu wese anzi mutadzi iwe unobvana wati ndiri mutadzi nekuti ndakaitei mwari ubva wokupindura paromans chapter 5 romans chapter 5 Verse number 12 inoti wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin and so death passed upon all men for that all have sinned hapana kana hwana ari kusara munhu wese wakatadza akasasvika pakubwinya kwamwari

You are a sinner. Why? Because Adam sinned on your behalf. And munhu wese akabva anzi mutadzi kwete nekuda kwezvaakaita asi nezvaakaitirwa. Saka pavanhu vese vari pasi pano kana tava kutsvaga gwai risina chipomerwa hapana kana gwai risina chipomerwa pavanhu one asina chipomerwa ndijesu kristu akati behold the lamp of god that takes away the sin of this world ndiye ega asina chipomerwa saka pakusarudza pano panowa kungwarirwawo ndedzimwewo nyaya yawo ishe akatitendera tatichaenderera mberi chiparidza pamusoro pazvo nekuti usambovhera wambofunga kuti bhishopu anogona kufira munhu igwai asiri nechipomerwa nyange wakanyepedzera kudzikama nyange wakanyepedzera kuita munhu kwaye harisi iro gwai riri kudikanwa pari kunzi tsvagai gwai risina chipomerwa saka iwe uri pano unogona kuti ndakaregedza kuenda kuchechi nekuda kuti mufundisi weikoko akabva ahura saka ndakazoona kuti kunamata hakubetseri Iyo ivhesi inokubata kuti pakaparidzwa nyaya yekutsvaga gwai hatina kuti tsvagai gwai risina chipomerwa here makatsvagirei nechipomerwa chivi chamufundisi nokukanganisei ndiye akakuendera pamuchinjiko here magwaro zvaanoti looking unto jesus the open the finish of our faith uchati chinyi uri kuregerera kuenda kuchechi nekuda kwamudhikoni Akatora mukadzi wemunhu. Jesu achakubvunza kuti mukadzi wemunhu wandakatora ndiani? Hauna kunzwa here kuti pakanzi a lamb without blemish? Hakuna munhu asina chipomerwa kunze kwa asina ega chipomerwa ndiJesu Kristu. Saka hapana kana reason one yemunhu ichakutadzisa kuregedza kunama ichakutadzisa kunamata Mwari nekuti panzi tsvagai gwai risina chipomerwa asi ratsvagwa ndo zvamunofanira kuita rinofanira kuuraka pobuda ropa tinoona gwai rakanongedzwa najohn richinourawa ropa robuda rozi iro riri ropa irori zvamunoritora munoriisa pamador post kusaidi nekune rimwe rutivi ndedzimwewo nyaya idzodzo kuti sei richida kuendeswa padhoo ropa iri kureva kuti pane imba inofanira kupindwa asi imba yapindwa padhoo payo panofanira kunge paine ropa ende ropa rinowanikwa pamadhoo rinofanira kunge riri gwai Kwete gwai rese rese, gwai risina chipomerwa. Saka mutumwa achazofamba usiku anenge achiinspekta pamadhoo achingotarira kuti dhoo renyu rine ropa here. Saka muchazobva maona kuti dzimba dzichange dzakawanda muIjipita, but chinenge chitarirwa ndechekuti dzimba dzine ropa ndedzipi, ndedzimwewo nyaya idzodzo. Saka iwo ukati ndine kwandinopinda Tinongotarirawo kuti Mwari nganyoti pamunopinda pane ropa here? Isu tinoungana tiri kwakati anenge achitarira achiinspekta ropa ozoti akatarira ropa iri ropa rikaonekwa honzi waidarika asi nyaya yandasimukira panguva na ino ndiri kuda kuparidza pamusoro peinstruction nekuti nyaya haina kugumira paropa nyaya ine kusvika palevo yekuti pane gwai rachona rabudisa ropa rinofanira kuita sei rinofanira kudyiwa saka ndo nyaya yandiri kuda kuparidza ndobva ndotopedza mwari vachitiitira zvakanaka yekudyiwa kwegwai iri gwai iri ranzi rine kudyiwa kwarinofanira kuitwa ndikabharanzi ndapota musafarisa zvekuita makaro zvekudya gwai ndiri mbishi saka tatotsvaga gwai tikariwana patati tinongedza vana john kunana john chapter 1 vachiti behold the lamp of god tikaona kuti gwai risina chipomerwa ndijesu kristu ndiye akainspektwa napirato akanzi murume uyu haana kana mhosva yainayo ndiye akanourawa akaenda padanda kudeuka kweropa rakabuda maari ndo rakavamba nyimba imba yakavambwa ndo inonzi new testament church ndo chechi yake saka pasina kudeuka kweropa hapana sungano inovapo saka ndiye akavaka imba yake imba yake ine ropa saka kuti muve safe munofanira kumeka shuwa kuti imba yamuri ine ropa here kana isina ropa haizi yake yake ine kudeuka kweropa ende ropa iroro ndirake saka gwai iri ndijesu kristu zviri pachena but ane pati yekuti jesu ari kuti vanhu vanofanira kutsapfura kana kuti kudya muviri wake regai tiverenge exodus chapter 12 vhesi number 8 and they shall eat the flesh in that night, roast with the fire, and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Pakupa instruction yekuti ropa razorwa pamagoni panofanira kuzoonekwa time yekutsengewa kwegwai rachona ende haringotsangwi madiro anoita vanhu rinofanira kutanga rarostwa raita zvokugochwa nemoto saka gwai iri ndijesu kristu jesu kristu uyu anogochwa sei muviri wake ndeupi ndoo zvatiri kuda kuti tibetserane mwari vachitiitira zvakanaka pakawanda ndiye tati nenguva yakareba taiyerenga mascriptures achona akawanda jesu achibudisira vanhu pachena kuti asingadyi

kunze kwekunge madya nyama yangu ndijesu ari kutaura manzwi iwayo anombotaura nyaya dzakawanda omboti ndini chingwa ozotaura nhau dzekuti iye jesu inyama inofanira kuti vanhu vaidye kana vanhu vakasadya nyama iyi havana upenyu usingaperi saka kuna exodus chapter 12 pane nhau yekudyiwa kwegwai asi chekutanga ndichipedzisa ndechekuti gwai iri riri kudyiwa iri uku ndokwariri kupiwa mainstruction achona saka old testament mumvuri wezvinhu zvaizouya kuold testament kuna naexodus uku kune gwai riri physical kunew testament jesu achiuya kunonzi behold the lamb of god kune gwai rachona chairo chairo saka vane zvavaiita kunoku zvavaiekta zvavaitoedzera zvaizouya zvachona now zvaizouya zvachona tiri kupika kumvuri kuno kuti rinofanira kurostiwa uye ngarirostwe nemoto ndokubva kwapiwa instruction yekuti ndapota musaita gwai nyama iyi haifaniri kuita zvekubhoiliswa munofanira kuita zvekurosta saka munogona kubhoilisa yoibva motodya mototi taidya yanga yakaibva moburana naye achiti makadya yakaibva maibvisiro amakaita haawirirani neinstruction yandakapa nekuti nyama iyi yamunofanira kudya inofanira kunge yakagochwa uye yakanyatsoibva bcause ari kubudisa pachena kuna exodus chapter 12 ndapota musadya iri mbishi nyama mbishi ine zvainokonzeresa iinstruction saka tinofanira kunotsvaga moto Unofanira kunorosta nyama iyi yoibva, nekuti Jesu Kristu ndiye nyama yachona, ndiye bhodhi yake. Bhodhi yake ndiye chingwa, bhodhi yake ndiye nyama yachona. Zvakawanda zvinotaurwa paari. Iye Jesu Kristu wachona ndiani? Jesu Kristu wachona Mukava kudescribwa naJohn, John anoti mukutanga kwakanga kuine shoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Saka Jesu vachona ndiye shoko, Jesu vachona ndiye shoko. Saka patinobata shoko raMwari tabata Muviri tabata flesh yaJesu Kristu, ndiyo shoko rachona. Tine akawanda atingaverenga, imwe scripture atingagoni kupfuura nezvayo. Regai tione pauchingwa, nekuti tinoziva kuti Matthew chapter 26 Jesu wakatora chingwa ndokubva achimedura 26 26 ndobva ati achimedura chingwa ndobva ati uyu muviri wangu unopihwirwa ini gamuchirai mudye apo akabata muviri ari kutsanangura kuti uyu muviri wangu akabata chingwa ozoti my daily bread achitsanangura zvakawanda kuti chingwa chinoparidza shoko ramwari flesh yakristu inoparidza zvakare shoko ramwari asi chiri very important pano ndechekuti kana jesu riri shoko regai ndiverenge scripture yakatinakira tikaiverenga luke chapter 25 verse number 35 and they told what things were done in the way and how he was none of them in breaking of bread vaitsanangura kuti jesu akazivikanwa mukumedurwa kwechingwa ndo mazivikanirwo akaitwa Iyi ndiyo chingwa. Ndiona Cleopas kavaenda Mose kuna Luke chapter 24 itangira pa verse number 13 vaitaura nezvaJesu akanga amuka vachihumana pamusoro pake ndokubva azotanga kududzira zvakanyorwa pamusoro pake magwaro ose ndokubva pese paaitaura zvakanyorwa pamusoro pake havana kumuziva vanozomuziva Jesu waakumedura chingwa ari iye aakuzvimedura tichiparidza ishu yekuti tinongoziva Jesu kana iye achizvidudzira magwaro ake nekuti shoko rake ndiyo fleshi yake saka pane ropa rake pane shoko rake the word of god is the flesh asi painstruction yanzi munofanira kutsenga nyama yegwai munofanira kutsenga muchidya unonzi muviri washe muviri washe iri shoko rake asi ndapota nyama iyi haidyiwe iri mbishi kudya iri mbishi kuita sei kudya iri mbishi kutora magwaro sezvaari wototsenga vese vanotsenga magwaro ari mambishi vanenge vachiti bhaibheri rinozvipikisa nekuti vanenge vachitora zvakaita vhesi vobva voidhisha yakadaro voti zvinhu izvi zviri clear but uchaona kuti vhesi inenge yatsengwa iri mbishi nei nguva yaititendera taitaura mascriptures anotsengwa ari mambishi pozotaurwa ishu yekuti ngainge inofanira kunge yaita zvekugochwa uye kugochwa obvious panoshandiswa moto saka ikasagochwa vanhu vanogona kushandisa method yekubhoirisa asi mukuru ari kunzi paridza nyaya iyi kuti ndapota musaita zvekubhoirisa saka ikabhoirisa inogona kutotsengeka vanhu vese vachibvumirana kuti zviri pachena wani nyama iyi yakaibva saka number one john anobudisa pachena kuti ari kuuya sure kwangu mukuru kupfuura inini ini ndiri kukubhabhatidzai nemvura asi ari kuuya kusure kwangu achakubhabhatidzai namweya mutsvene achakubhabhatidzai nomoto the one who is coming achakubhabhatidzai with fire saka moto unorepresenta mweya mutsvene saka moto womweya mutsvene unofanira kunogocha muviri wegwai kana muviri wegwai wagochewa nemoto nyama yobva yotsengeka yaibva its a sign yekuti nyama haidyike zvakanaka kana isina kugochwa which means kana mweya mutsvene asina kududzira shoko ramwari imi muine nyaya yekuti muri kuda kubuda kubva kuijipita muchienda kukenani that's a sign inotoratidza kuti hamubudi mukaona pese pane madebate ane chekuita neshoko ramwari ukazviongorora uchaona kuti pane vane mbishi pane vane yakabhoiliswa kozoitawo vamwe vanenge vaine yakagochwa vane yakagochwa ndo yakadudzirwa namweya mutsvene vane yakabhoiliswa that's why mukaona kuna matthew chapter 16 zvichiburiswa pachena jesu achibvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanotiti ndinani zvikai vamwe vanoti ndimi nhingi ndimi mumwe muprofita ndimi elija zvikanzi ko ini munonditi ndinani zvikanzi ndimi kristu mwanakomana wamwana zvikanzi nyama neropa hazvina kuzarukira asi baba vari kudenga ari kuburitsa pachena kuti nyama neropa zvine zvazvinozarukira unotogona kutowana revelation yenyama neropa yotonzi yatoibva zvotoita musoro but mwari achiti nyama iyi yabhoiliswa haina kuita zvokugochwa which means nyango yaibva inofanira kubvunzwa kuti yaibva sei zvauri kutaura zviri kumeka sense but sosi yazvona ndiyani nekuti gwai riri kufanira kudyiwa rinofanira kunge raita zvekupiswa raita zvekugochwa raita zvekupiswa nemweya mutsvene mweya mutsvene odudzira shoko rake saka nyaya haisi yekutsenga ndeyekuti unogona kutsenga yakaibva unogona kutsenga mbishi unogona kutsenga yakaibva asi yabikirwa mubikirwa usiriwo saka nekuda kwenguva yedu regedzai kwanhasi timbogumira ipapo